Youtube Mirasym kanaly. Pälwanym Nazar Kerdi adam gelip diýýär. Eşiklerini sypap şeýdip diýýär. Aýandan mundan indiki agşam diýýär gündiz gümür-ýamyr edip hiç waka gürrüň ýok şuň bile sowulyp gitdi diýýär. Indi Maşada garşy gidip ugradyp bir gezim ýatyp soň Maşada barmaly diýýär-de. Indi Maşada baryp Ýükümizi ýazdyrdyk welin, adam geldi, atly adamlar geldi. Türkmenden kerwenbaşysy kim? Päwü diýdi. Men diýdi Päwü. Han çagyrýar seni diýdi. Maşadyň hanyny. Onsoň beýim onda diýdi. Ýör, atyr gideli diýdi. Indi pyýadalap ýaňky atyň yzyna düşüp ýörejek bolduk welin diýdi. Şu duşakda Barat çepeň ogly Nabat diýip Bir aýaly, Perzendi bolmansoň, perzent ýerine galsyn diýip, bir atyň köýnekçesini nokapdyr. Tarada, Perzent ýerine galsyn, nusgalyk türkmende galsyn diýip, bir atyň köýnekçesini nokapdyr. Şu atyň köýnekçesini Päwü pälwan tomus gidende, bir ýaly-urugy mele, aý bir daýaw, süňňi ulalyp giden onuňky ýaşly aty bar eken, şuňa salyp gitýär eken ony. Ýaňy köýnekçäni salyp, Şuň bile gidýär eken Eýrana gidende. Onuň agyr gyşlara düşse, sowuk bolsa diýýär, bir äteňet eşegi bar diýýär, şony münüp gitýär diýýär. Ony bir eşek götärýär ýaly adam däldi ýa-da başga bir adam. Ýöne oň diýýär, şol daýaw bir ýaby ýaly eşegi şonuň üçin atlydy diýýär. Atyň bilen bile barmaly diýdi diýýär. Bolýa diýip, Päwü diýýä, atyna mindi, menem ýany bilen pyýada gitdim diýýä, babamdan eşitdik-dä paýyzy.
Youtube Mirasym kanaly. Onam, Çagyransyň diýýä, özi çykypmy diýýä, han. Ýany bir ýedi-sekiz sany adam bilen gürrüň edişip durlar. Kim han? Ka diýerýärler, eşik üýtgeşik diýýär hanyň. Ýaňky wezirler eken, ýanyndakylaram ýüpek eşikli adamlar diýýär. Aý, äteňet ullakan-ullakan selleleri bar diýýär. Ýaňky hanyň, E, kim hanka bulaň içinde diýerýärler, üýtgeşik diýýär. Onsoň päwü diýýär, girim-çykym bilýär diýýär. Bärräginden atdan düşüp diýýär. Atyň sakagyndan tutup, pyýadalap golaý bardyk diýýär. Soň meňa atyň ösmesini berdi däniň, özi baryp salamlaşdy diýýär, salawmaleýkim diýip. Sen türkmeniň kerweniniň kerweni başymy diýip diýýär. Ýaň han, Hawa han aga diýip diýýär. Seň atyňda bir esbap bar diýdiler diýip diýýär. Şony görjek bol, çagyrdym seni diýdi. Batyr şu aty Melehany getir diýdi. Ýa atyň ady Melehan, ýaňkyny eritdim weli. Han diýä, daşyna aýlandy diýä. Ýa köýnekçe ata, köýnekçe sine diýä diýä. Daşyna aýlanyp syn etdi-de diýä. Sen kerwenbaşy bolsaň diýdi diýä. Kerwenbaşy, şu senediňe Bäş sany howdy dagdandan iner bereýin saňa diýipdi. Şo wagt bir iner kamaz maşyn diýen ýaly-da, bäş erkegiň ýüküni göterýär bir iner. Şu esbabyňa bäş sany howdy dagdandan iner bereýin saňa, maňa ber şuny diýipdi. Päwem diýýär, pikirem etmän, han aga beribilmen diýipdi. Bi türkmeniň senedi Buýsanjy bolup duran zat bu, pula berilýän zat däl diýdi. Aý, şu sözi aýdansoň, han nä sorap alýar muny hem? Sorap alýarmy? Ýurdy tapyp aýlanyp ýören adamlar-a zalym adamlar. Şu bir diýýär, sözi aýdansoň, bir ýüzi erbet boldy weli, janym çykdy diýýär babam pahyr. Ýuwaş adam-da bende, bir ýuwaş. Wah, galan ömrümi zyndanda geçer-ow diýdim-de, ony ýansady, özüne geldi-de, ýanyna gelip, arkasyna kakyp. Watanyň ogullary şeýle bolsa bolmaýamy diýipdi, han. Indi şeýdip diýýär, halatlan şolary diýipdi. Ine bir diýýär, bir ölümlik bile diriligiň arasynda bir pursat durduk şeýdip diýýär. Gaty erbet boldy, ýüzi-gözi gürleýär, birden özüne gelip akylyny aýlanandyr-da diýýär, hakyt, arkasyna kakyp. Watanyň ogullary şuň ýaly bolsa bolmaýarmy diýipdi. Ine şeýdip, halat şeýle paýlap diýýär. Şeý diýip yzyma gaýtdyk. Ynha diýýär, sähel ýerde bir zat boljak bolaýmaly diýýär. Akylly adam eken diýýär, belli şeýdip.